Danki Madam President y tambe pa Premier Señor Pisas pa su contesta. Mi ta mi ta tuma nota cu di berdad hopi cos a pasa pa nos haya e contesta nan aki y cu asta ta tin desaroyonan cu bo ta mira cu kisas e pregunta cu bo a haci e dia ey No tin casi relevancia mas awor aki, pero si e ta importante pa nos por tende y mira y compronde tambe e desaroyo y mi ta spera si di Premier tog un un splicacion mas amplio dicon el a tuma e proceso aki di tempo. Pa e por, pasobra ami si ta kere den zorgvuldigheid, sigur ku un un trayekto di Lei di Konsenso di Reino asina aki, pero mi no sa, kisas pa gobièrnu i Minister President den e kaso aki, dikon el a tuma e e e proseso di tempu ei pa pa bin trese e e splikashonnan aki. I kisas Premiei a hasi intento pa bini promé, pero Parlamento lo tabata muchu okupá. Dus mi ta mi tin gana di sa. di premé riba e parti ei. Pa ami ta importante mira si ku kanando riba e trayekto aki nos tin un un un bon liña ta mirando ku i i sigur pa ami ta p'esei mi ta kontentu ku mi ta den frakshon di Partido Nashonal pasobra Den e fase di na momento ku nos a drenta gobernashon, tabata tin un momento ku tabata konfundí e pueblo ku nos no tabata ta renegoshando. Anto ku nos no tabata trahando riba e trayekto, no tabata un konfushon masha grandi. Enton mi kasa mi mes a traha un komunikado riba esaki splikando pueblo ku pa no wòrdu konfundí dor di e. Otronan cu ke bisa bo cu no ta negociando, pero awor aki nos a mira cu e hecho ta tabata tin un negociacion. Tin un tin un ley awor aki cu nos a mira cu cosnan a cambia, cu nos a mira e cosnan cambia manera nos ke mira, kisas no completo. Entonces Partido Nacional sigur den e cuadro y tambe a tuma su posicion cu ta keda den e trayecto di renegociacion, anto pasobra e ta importante sigur riba shete punto cardinal cu nos ke mira den e ley aki y, Premier Pisa su carta tambe a geef aan sigur dolornan, anto mi ta mira contento di mira cu otro partidonan tambe ta canando riba e trayecto ey pasobra atrobe ta hunto so nos por sali for djasaki y mijo no sali como un moketa pa Comprende e trayecto y ta p'esey mi ta contento tambe di e biahe cu mi a haci den e cuadro di sigur riba e trayecto di e ley aki, comprende, traha riba lazonan, crea coneccionnan cu bo por comprende manera awe ora nos tur ta papia di Senador di Partij van de Dieren cu ta Señor Peter Nicolay na Eerste Kamer cu Tin un tiki mas begrip, tin un tiki mas kompreshon pero nos no tin ku lubidá all politics is local. Anto den e e e e konstelashon ku e trayekto aki ta, mi ke si di Premie i riba su kontesta pa nos por haña un road map. Dus si Parlamento por haña delineashon konkreto i mas bisto di laga nos bisa un trekker di e. E reformanan cu si a logra, pasobra minister a bisa cu sigur bou di e gabinete pisas aki pa ochenta por ciento tur cos a wordo haci, entonces lo ta hopi great si bo por mira e e track list ey cu e listanan di tur e cosnan cu ta berde, laga nos bisa cu a wordo haci ante e sobrana no, anto compara nan tambe cu e otro, cu e periodo prome, entonces mi mi sa mi sa si ta dificil pero lo ta hopi. Bon pa nos por ricibi esaki. Y y tambe mi ke sa di Prome Minister si e contexto structural des cu coho ta bay ta basa na Hulanda ta un problema. Paso hopi hende tin issue cu esey pero tin posibilidad toch ainda pa. amplia e e e e konteksto struktural ei pa koho por ta basá kisas riba tur e islanan, pero spesifikamente kisas na Kòrsou tambe pa pa kambia e e esei. Tambe nos tin e echo ku e nòmber koho ta basta kontaminá. Anto ki posibilidat tin, pasobra kambia nòmber segun mi no ta un problema, pero tòg. Pa e echo cu hende ta keda asocia e coho pasobra awor lo bira coho un punto zero, dos punto zero y tanto hende confundi riba dje. Pero ki posibilidad tin pa cambia e nomber? Anto si tin mester di mi ta kere hendenan creativo suficiente pa nos por involucra comunidad tambe pa wak si nan ta pensa que men hacie un tiki mas betrokken y diferente cu si nos ta kere di berdad. E e reformanan aki ta importante paso ora mi scucha foral ora m'a puntra riba puntonan dicon cambio di clima no ta un punto den e ronda aki ke mi a neori m'a comprende tin mas ronda cuanto ronda mas di reforma tin dus mi ke sa esey di premi tambe cuanto ronda mas di reforma tin pero cu e reformanan lo fortifica mas e structura financiero economico Pero hende ta lubidá ku kambio di klima su efekto ta riba nosnan aki. Anto esei bo ta mira e doló tambe ku awor aki Premiei di Sint Maarten ta geef an ku e ta un tiki lomba kontra muraya pasobra e tin miedu ku den e temporada di orkan aki kiko ta bai sosodé ku nan. Anto si bo no hinka esaki den un di e puntonan di reforma mas importante òf ku nos islanan no ta hien importante pa geef an, mañan bo por reklamá. Ku bo ta keda lomba kontra muraya? Kiaman kiko ta nos proaktividat den e sentido ei? I ta p'esei ami ta bisa, Pusha pa nos por tin mester ta kambio di klima tambe den dje, paso den e kambionan ku ta tin di koho un punto sero pa koho dos, ban mira ku nan a saka infrastruktura afó. Anto mi ke komprondé ora ei dikon nan a saka infrastruktura komo un dje puntonan den den koho. Tambe lo tabata importante den kontestonan di Premiei. riba e e e National Hervormingscommissie su rol cu cu TWO e ora cu m'a puntra pero awor aki for despues cu tabatatin un overeenstemming riba nivel bestuurlijk pa asina e ley por a drenta pa febriuari pa nos a lanta un coho i o

cu e coho y eu cu ta coho en oprichting? Con con nos tin mira esaki? Con nos ta ban traha riba un kisas un maneho tambe pa e rol di Parlamento cu ta e boz di pueblo tambe por mira un un un un laga nos bira un miyo structura, transparencia riba e forma di e reformanan cu National Hervormingscommissie ke y e reformanan cu coho y eu lo desea di mira. Anto, tambe lo mi tin gana di sa dikon nos no a mara e geshele regeling huntu ku e Consensusrijkswet di Coho aki den e proseso, obligando pa den e trayekto aki nos kana konhuntamente ku nan, pasobra bo ta mira ku ta fásil ku. Ta, laga nos bisa den cierto dolónan of pijnpunten, verbeterpunten cu nos ke mira den e Consensusrechtswet aki cu un un areglo di disputa mester tin pa bo no perde e forsa di e e e e rol di igualdad den Reino. Pasobra esey ta e cos, no ta no ta por nada. Tambe lo mi tabatin gana di sa di Premier Si e ta mira e diferensha tambe ku ya komo ku nos ta papia di kon bou di preshon nos tabata ta pa kuadro finansiero etsetera. Pero mi ke sa tambe si tabata tin formanan kreativo ku a wòrdu pensa ku no matter what nos tuma òf no tuma E lei di Consenso di Reino aki, e e e reformanan su ehecucion pero tambe inversionnan necesario pa cu nos pais por tuma lugar. Pasobra mi ta bisa esaki, nos a compronde cu Hulanda a pone trinta mion disponibel tabata ta e reunion pa e Onderwijshuisvesting. Den e kuadro di e trayekto polítiko, e politika akòrt di Coho, ora m'a puntra si nos tabata tin e sèn ei pa invertí e nòrmal, ee, pa invertí e nòrmal no tabata tin. Dus mi ke sa kiko nos kreatividat tabata tin pa hasi esaki. Ku esaki mi ta terminá, Madam President, anto te despues nos lo atendé den e siguiente reunionnan. Danki señor Mercelina, mi ta pasa palabra pa señor Carolina. Danki señor presidente. Señor presidente mi ta ami keda un bon dia na tur presente, koleganan parlamentario, minister di AZ Guilmar Pris Guilmar Pisas y tambe su comitiva. Señor presidente awe.